Nodeems d'lescht Woch en weideren Tëschefall op der Nordstreck dofir gesuergt huet, datt vun Ettelbréck aus iwwerhaapt keng Zich méi fueren, ass de ganzen Norden elo vum Schinneverkéier ofgeschnidden. Enn August war et op der selwechter Streck schonns am Tunnel Schibech zu engem Äerdrutsch komm. Dee Chantier sollt u sech Mëtt Abrëll nees opgoen, mee zousätzlech zu der neier Baustell zu Biedem, Sollen elo och d'Aarbechten am Tunnel eng weider 6 Wochen Retard hunn? An dat suergt fir Ierger, Anne Wolff. Kuerz no 6 zu Draufelt bei Klierf. Wie vun hei aus an d'Stad wëllt, brauch Gedold. D'Awunner hei si schonn zanter dem Summer un d'Ersatzbusser gewinnt, well den Tunnel Schieburg an e Koup gefall war. Elo fiert bekanntlech iwwerhaapt keen Zuch méi an den Norden, esou datt d'Leit amplaz op Kautebaach bis op Ettelbréck mam Bus gondele mussen, deen eemol an der Stonn kënnt. Scho bei den Horairë geet d'Rätselen un, amplaz um sechs kënnt de Bus neierdéngs um hallwer siwen. Dat eenzegt wat mer iwwreg bleift ass bis op Ettelbréck ze fueren, da vun do aus iergendswéis eng Transportméiglechkeet ze kucken a vläicht de Mëtte bësse méi ze recherchéieren doriwwer. Ech ginn nach an d'Schoul an jo. Ech muss dann eben probéieren sou gudd wéi méiglech do pünktlech ze sinn an CFL mécht et mer net emmer einfach.
De Problem ass de Bus dee misst um 8 Minutten op 7 do sen an da 16 op 7 giff den Zuch viru goen. Wéinst dem Stau zu Ettelbréck konnt de Bus ewer meeschtens op den lestem Kilometer Vill Retard, sou datt et ab und zu just oder iwwer nik dor geet, fir dann eben den Zuch fir virun ze kreien. Dat heescht, dono muss een dann op de Bommelzuch waarden an dat zéit dat Ganzt natierlech an d'Längt. An der App gëtt souguer nach den Zuch vu 6 Auer 50 ugewisen. Aner Busse stinn dogéint guer net dran. Och haut huet de Bus schonn zu Draufelt Retard. D'Onkloerheeten an d'Verspéidungen huelen déi eng mat Humor, d'Highlander solle staark bleiwen. Anerer, wéi d'Sarah Laurent, si richteg rosen. D'Ersatzbusser fir zréck wiere schlecht gezeechent, wien den Uschloss zu Ettelbréck verpasst, hätt Pech. Da si mer op zwee Stonnen, zwee Stonne méi pro Dag fir ze schaffen, wann alles geet. Dat ass heiansdo ass Verspéidung oder Problem op de Strecke. Ech war eng Kéier um 9 Auer hei. An dat do kënne mir awer net méi maachen, well dat ass vill, dat ass schonn awer fréi. Mir si bal 13, méi wéi 13 Stonn ennerwee fir 8 Stonn ze schaffen. Si fiert dofir elo mam Auto op Ettelbréck, an der Rush Hour kee Kaddo. Och mam selwer ernannten Highlander Georges Meyers hate mir Rendez-vous, mee well säi Bus ze spéit war, war dofir keng Zäit méi. Ëmmerhin, hie schreift eis, den Zuch hätt fir d'éischte Kéier op de Bus gewaart. Hoffnung fir d'Leit aus dem Norden? De Minister Bausch an déi aneren musse e bësse wëssen, wéi et eis geet. Well ech mengen, den Norden geet nëmme bis Ettelbréck, mee do sinn nach Mënschen, vun Ettelbréck bis nach méi wäit. Mir sinn och nach do, mee mir si vergiess ginn.